Ir-raġel, it-tigra u l-volpi. Raġel kien għaddej minn triq u ra tigra magħluqa ġewwa gaġġa kbira tal-ħadid. Resaq lejn il-gaġġa u t-tigra, b'leħen li jġiblek ħniena qaltlu, Jekk jogħġbok, iftaħli, ja raġel ta' qalb tajba! Mhux għax ma tiġinix ħniena minnek, wieġeb ir-raġel, imma nibża' li jekk niftaħlek inti tikolni. Baqax ukoll, u dan wara li inti tkun ħennejt għalija, qalet it-tigra u dehret hekk qalbha sewda li r-raġel ġerra l-firroll, fetaħ il-biba tal-gaġġa u t-tigra ħarġet. F'ħajjietek! qalet it-tigra. Issa taf x'irrid? Ikla tajba, u naħseb li inti tgħodd għalija għax fik ikla ġmiela. Dak l-imsejker raġel twerwer bil-biża' u imbikki talab lit-tigra biex ma toqtlux. Taf x'nagħmlu? wiġbet it-tigra. Inħallik tgħid din l-istorja tiegħek lil tliet ħwejjeġ u naraw x'igħidu. L-ewwel ma sab dak ir-raġel kienet siġra u lil din qal kulma ġralu. La tistenniex aħjar f'din id-dinja, wieġbet is-siġra. Jew illa ħsibt li t-tigra sejra tkun tafulek? Jien ukoll nagħti kenn lil kull min jiġi taħti, iżda biex iħallsuni, billi jaqtgħu bċejjeċ minni biex jitimgħu lill-bhejjem. Għandna waħda, m'għamilna xejn, qal ir-raġel bejnu u bejn ruħu. Baqa' miexi ftit ieħor u lemaħ baqra li kienet marbuta b'sinja. Resaq lejha u qallha bil-biċċa li ġralu. Minn dejjem hekk jien, qalet il-baqra, Hu lili. Meta stajt nagħti l-ħalib lil sidi, dan kien jagħtini l-aħjar ikel. Issa, għax ma nistax nagħtih ħalib, rabatni f'din is-sinja naħdem il-jum kollu u nikol mill-agħar. Issa tama waħda biss fadalli u jekk ma jirnexxilix mitluf jien, ħaseb ir-raġel. Ħares 'l hawn u 'l hemm biex jara ma jilmaħx lil xi ħadd ieħor lil min jgħid l-istorja tiegħu. U meta ma ra lil ħadd, qabad u qal dak li ġralu lit-triq li kien miexi fuqha. B'hekk jitħallas il-ġid li wieħed jagħmel? wiġbet it-triq. Ma tarax jien niswa għal kulħadd u biex iħallsuni, bi tkasbir tar-riġlejn! Meta ra li ħadd ma żamm miegħu, l-imsejken ta' raġel mar f'rokna u beda jibki kemm jiflaħ. Fil-qrib kien hemm volpi li meta sama' l-biki ġie u staqsa lil dak ir-raġel x'kien ġralu. O, kemm hi kiefra xortija! qal ir-raġel u baqa' sejjer bl-istorja kollha li ġratlu. Oqgħod, ħalli nara nistax ngħinek jien. Ħudni ħdejn it-tigra, wieġeb il-Volpi, u telqu. Malli waslu ħdejn it-tigra, il-Volpi beda jirdrod bil-biża' u deher li xejn ma seta' jifhem. Ja Sultana tal-bhejjem, beda l-Volpi, Dan ir-raġel qalli storja u jien ma nistax nifhimha. Jekk jogħġbok nista' ntenniha quddiemek biex inti tara nafhiex sewwa? Tajjeb għidha, wiġbet it-tigra, u l-volpi beda. Dan ir-raġel kien magħluq ġewwa gaġġa. Le, ħmar! gergret it-tigra. Jiena kont f'gaġġa! Fhimt, mela jiena kont f'gaġġa. O, le, ma fhimt xejn! Jiena, it-tigra, kont f'dik il-gaġġa ta' hemm. Qiegħed tara? Iva, ja sultana, imma ingħid jien inti kif dħalt hemm? Jekk jogħġbok ma tistax turini ftit biex nifhem aħjar? Mela le! qalet it-tigra u minnufih daħlet fil-gaġġa u kif kienet hemm ġewwa għajtet, Issa żgur li tifhem Sur Volpi, arani jiena issa fil-gaġġa! Iva, wieġeb il-Volpi. U taf x'qiegħed jngħid, aħjar tibqem! U minnufih sabbat il-bieb u qafel it-tigra fil-gaġġa. Kemm daħak il-volpi u qal lir-raġel, Fid-dinja tajjeb tkun f'saħħtek, iżda mitt darba aħjar tkun rasek tilħaqlek. Imxi mmorru, raġel, u ħalli t-tigra hemm biex titgħallem trattab qalbha.